Aboo halaal nyaadha. Aboo waan halaal barbaada. Waliin dhodhooytanii horii hawaasaa nyaatina. Sigalee horii hawaasaa nyaatina waliin dhodhooytanii. Horii kaafiraan tuqina illaa jihaada irratti malee. jihaada irratti boojuu qofa irratti halaal sii taha horii kaafiraa namni halaal sii godhan jiru si galee boojuu jihaada gootee achirratti ka'e gartee isaan dhiisanii deeman ka boojitu malee idan maali ikhlaasa tokkoffaa lammaffaan

yookaan ni jarjarsiifate yookaan wanni inni nyaatu haraam chee godhu qabaa jechuun waan du'aa isaa tursiisee namni chee godhe jira naan qeebalamtuu malee otiyatu waan qeebalamtuu ol dumeessa irratti hafte jechuu malee baalagummaa maali nyaadha laataanaatu gartee ikhlaasa bade moo moo anaatu haraam nyaachu jira moo tanaawu bar yoo beeke yoo beeke bar tanaawu yaadaa bar du'aa'ii yoo haraam nyaatan namaan qeebalamtu yoo beekee yoo dhagee waan kanarraa if eega beekaas idan adamul ajalati fil istijaab- fil istijaabati jechuudha jarjaruu dhabuu awwaatiinsa rabbiin subhaanahu wa ta'aala siif awwaata kadhattee siif godha akkuma gartee jennee

kadhannaan ogguma san godhuufi taakka wayimmaa ayyu akhirahaa fil akhiratti amma akhiratti ol kaayuufi guyyaa inni akkaan itti yaajamutti garti guyyaa san ol kaayaaf amma maallaqaan akkaawuntii kana keessa baankii kanaa keessa kaayeen barboo irraanfadhe harkadhee bariyaa waa naa barumaan qabneen bariyaa buleeso gizee kunoo akkaawuntii maarree laalu kunoo gartechi keessaa hin kuma shantama harkadhe akkana jetti yoo naggaadee garagarii gaafa dhufe baankii jaha torba fa qabaa miti maqaa adda addaa wanni eh, wanni adda addaatiin bane si galee amma maqaa adda addaatiin banuu ni jirtu baankii adda addaatii qaba kaawunti taan achitti gaafa kaan amata lama dura kum shantan faana qufan qabu gaafa kaan xabshiin dooytee waa dhabee Si galee mazgaba gara gaggalche. Baankii karaa keessa akkaawuntii hanganaa jira. Chi harkee dhaqee baafatee waanaa rakkatee bar maallaqa san baafadhee itti fayyadame. Idan duuba gartee wayimmaa anni addakirahaa lahu fil akhirati akhiratti ol kaayu du'aa hidheetan.

Waan silaa as deemtee si nyaattu, waan silaa daaraa si gootu, waan silaa miila si dhorkitu, waan silaa caccabsitee amma meeqa siree gubbaa si ciibsitu sirraa deebifte du'a- du'aayiin teessan. Balaa meeqa sirraa deebiste boo'ati hin beeytu. Ilmiis hin qabdu. du'aayin tun balaa ni deebistii sirraan beeytu ati aakhiran naa ol kaayaas hin beeku balaa narraa deebistii hin beeku ammuman naa godhaa ammuman taa naa godhuu qofa beekanni karadhee ammuma godhu qaba ammuma naa kannu qaba sigale oo karadda imaanaan kanninan fedhu kagarii maal jaa isin warra salaaturra nu warran salaanne kana agartee du'aa hin qeebalamte unoon amma naa kanna ammoo an karadde amma naa kanna jaa gisee fedhe yoo fedhe isin warra salaatu kana irra nu warran salaanne kana du'aa hin qeebala eenyu sin jeekas Egaa eessaa fiddee ati dubbii kana kana man salaannee gartee qeebalee fi kasalaatuuf hin qeeballe eessa jira wanni kana rabbiin subhaana wa taala wayita ati yaamicha gartee inni sii godhee hayya ala salaa hayya ala falaas hin jau ati gizee inni si yaamee masgiida isaatti argamtee waan ati feetu siin goone rabbiin subhaana wa ta'ala baal siif godha abadan siif godha waan ati feetu sadeen irraa takka sii godha yookaa ol sii kaaya si galee yookaa ol sii kaaya yookaa balaas irraa deebisaa yookaa ammas sii godha yoo ammas siin goone balaas irraa deebise maaliif annaan ta'a ammas sii godhu tanarratti balaa innis irraa deebisu san turra jabdu isaa beeka maslahaa teenya rabbi qofaaf beeka subhaana wa ta'ala rabbiin ati gartee kuma shantam kadhattee Sigalee kuma shantam kadhattee shantaman irraa diidamuma yoo sii kan yeroo ammaan tanaatti ati diidamuma san yoo harkattee irra wayyaa yookaan shantamman sii kan Hmm? Maslahaa teetii hojji. Baajenni biyya tanaa hanganaa hanganaa ol yootti kennine rakkoodha. Liqii biyya tanatti gartee hin agarre IMF waan godhu. Ulaagaa meeqa jala kaayeeti? Ulaagaa tana guutuu qabda, tana guutuu qabda, tana guutuu qabdan, tana godhuu qabdan, tana godhuu qabdan jeeti. Ulaagaa san gizee isaa waa cufa guutan booda Emma ulaagaa guuttanii amma liqii isinii kanina. Ammallee the second ulaagaan lamada ammaas waan akkana akkana godhuu qabdan, kanallee akkana godhuu qabdan, kanallee akkana godhuu qabdan, kanallee akkana godhuu qabdan. Mee xiqqoo isinii gad lakkifnee laalla. Miliyoona sadii afur gartee doolaara gad lakkifnee isin laalla. Yoo isaan san gartee itti fufanii waan san qacoollo godhan gad lakkisaaf kaan. Wahaza IMF kun IMF si galee tuni IMF makluuqa. Maaliif liqii gaafatan bika takka dirgim godheen kan hin idan rabbiin subhaana wa taala ati kadhattu maslahaa teetii hojji faayidaa teetii hojji waan cufa keetii hojji beeka lubbuu teenyan nuti maslahaa teenyan nurra rabbii beeka subhaana wa taala maslahaa nafsiyyaa teenyaa nurra rabbii subhaana wa ta'ala beeka da'awtu falam yustajab lii karadhe yannaan awwaanne yoo du'aayin tiyya takka wallee duumeysa irratti hafte ja jaahilli gartee wallaalaan keenya yoo du'aayin tiyya takka wallee duumeysa irratti haftee isaa tiyya takka yaa kiyaazaa suul adab Naamusa dhabuudha kun. Adaba dhabuudha. Attacaamulu ma Allah Rabbii wajji subhaanahu wa ta'ala. Naamusa hin dhabin, adaba hin dhabin. Adaba godhi. Maaliif du'aayin tun ti- tiyyatuun narraa turte jii ulaagaa isii baradhu, sharxii isii baradhu. Maal maal yoon guutee gartee hin agarre. dachii sii kannuuf baankiin gartee sii gartee liqeessuuf ulaagaa kana guuti kana guuti kana guuti ma- kaartaa manaa fidi minaamin fidi maarree fidi beektu duniyaa Duniyaa tanarratti kaampaanii gartee kanaa wal farrammoo jettee gartee dalaguuf eh, kana guutu ulaagaa tana guutu tanaas guutu tanaas guutu egaa waa cufa guuttee booda faayila gichi itti gootee itti kannitee waa cufa laalanii cheek godhanii irra sii farramanii kalaas amma wanni kee eegal eegal isin jaan ulaagaa waan isaan barbaadan guuttiree ulaagaa gartee makluuqaatu takka takka beeytaa Tahaaliqni gartee Rabbii Subaana Wataalaa shuruuxa salaataa, ulaagaa salaataa, ulaagaa du'aayii, ulaagaa adda addaa maaliif gartee baruu dhabdata shari'aa tan? Mootuun si feesiftuunsa. Tuni sin feesistu? Hmm?

Faayila neeyxee waa cufa neeyxee bakka guyya kudha shan booda deebi'ee baatii booda deebii siin jaa ofen. Yookaan nuu siyaamaa siin jaa. Kun dalagaa makluuqaati. Ta rabbii gana gartee ati kadhattee wannummaan gartee rabbiin subhaana wa ta'ala sadeen irraa takka sii godhaa. Yookaan gartee akira sii ol kaayaa. Yookaan balaa si deemtu balaa as deemtu sirraa deebisaa. Yookaan immoo ammas sii godhaa. ati rabbiin kadhattee ulaagaa guuttee abadan harka kee duwwaa gadi hin deebisu rabbal izzati wal jalaal abadan harka kee duwwaa gadi hin deebisu jaalattee jibbitee abadan harka kee duwwaa gadi hin deebisu rabbi subhaanahu wa ta'ala mee ilma namaa kana laalati nama garii ilaali. Nama gartee namni yoo kadhate ka- odoo qabu namni yoo kadhate abadan wallaahi xiqqoo yoo kishaa qabaates fuudhee kan. Ka garii yoo callaan qabu jee bira kun miskiina kana kan godhatu. Ni qabnaa cal jennee bira kun. Garii nama gartee ilaalimee nama kana. Ifiifuu hin qabu waan qabu fuudhee itti kan. Fuudhee kan naaf miskiinaaf. makluuqni nu wal dabraadha makluuqni gartee xabiyaan isaa wa- adda adda akkaan nama akkaan gaarii jechuu arjaa idan rabbiin subhaana wa ta'aalaa gabroota isaatiif gale hayyiyyuun kariimun jechuu arjaa arjaa qixasaa namni namaa kannu hin jirre warrazzaaqu Mm. afraffaan murtii irra ga'u Ulaagaan afraffaa murtii irra ga'u naaf godhaa. Naaf godha. Warraqba. Kajeellaa jabduu gartee naaf godhaa. Naaf godhaa rabbiin kiyya. Karaddee takka irraa hin dhabne yaa nagarree. Tanaaf riwaayaa muslim irratti idaa daa'a ahadukum falaa yaqul tokkoon keessa wayita rabbiin kadhatu falaa yaqul hin ja'in. Allaahumma ighfir lii in shi'ita yaa rabbi yoo feete na araaram jaanii kadhachuun dhorka yaa rabbi yoo feete na araaram hin ja'an akkana waliya'zim ilmasalata murtiirra haa ga'u gartee murtiirra haa ga'u kadhaa irratti waliyu'azzim irragbata kajeellaa haa guddisu guddisi kajeellaa kajeellaa rabbiin kiyya naaf godhaa guddisi an rabbiin kiyya na dhukkubaa mi'ee na fayyisa boona na fayyisa innaan ni fayyita beeke na fayyisaan rabbiin kiyya qaraanatti quraana ammaan ka'ee deema

maqaa rabbii gaggaarii asmaa'ullahi alhusnaadhaan kadhachuu yaa hayyu yaa qayyuum suuratul baqraa suuratu xaha aala imraan bikka sadeen kana jedha maqaan rabbii garte ka yoo ati kadhatteen du'aa yogguma san sii qeebalu yaa hayyu yaa qayyuum

addu'aa'u bil'aafiyati walistiksaaru mina su'aal odoo fayyaa qabdu yaa rabbi fayyaa na- yaa rabbi fayyaa naaf kan yaa rabbi fayyaatii waliin dhaabi jii kadhadhu yeroo hedduu rasuulli salawaatu rabbi islaamu alay riwaayaa gartee sahiyaa irratti faqaala waan jee yaa abbaas yaa ammi yaa abbaas yaa adeera kiyya yaa abbeeraa kiyya Akthir du'aa bilaafiyati. Du'aa'ii gartee fayyaa tana heddummeessi yaa rabbi fayyaa naa kanni jii fayyaa tana heddummeessi. Nama dhukkubsate qofaa faayidaa fayyaa waan isiin taate beeka. Ati odoo fayyaa qabduu dipoozita ol kaayyadhu.

dhaqqabee soomanu rabbi nu haa godhu achi dura du'uun malaa jiraachuun malaa hin beeynu akkasii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu